Merħba għal programm ieħor mis-sensiela X'qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Stephen Lugermo, għalliem tal-Malti u rebbieħ tal-konkors ta' kitba Letteratura għaż-Żgħażagħ 2015, organizzat minn Aġenzija Żgħażagħ u mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Il-manuskritt rebbieħ tiegħu X'Aħna Smart ġie ppubblikat fi ktieb fl-istess sena minn Horizons u jittratta tema verament żagħżugħa minn lenti partikolari, b'naratur tassew oriġinali. Jekk għadkom ma qrajtuhx, nissuġġerilkom taqtgħu l-kurżità. Allura Stephen, tgħidilna ftit xi qrajtna l-aħħar? Eħe, normalment li nħobb naqra iktar novelli u rumanzi, iktar xogħlijiet letterarji, però dan l-aħħar ġie f'idejja dan il-ktieb ismu Gaza Stay Human ta' Vittorio Arrigoni, li huwa sensiela ta' kitbiet miktuba waqt li dan l-awtur kien f'Gaza. U kien qed jikteb, kien hemm attakk tal-armata Iżraeljana fuq Gaza u hu kien qiegħed hemm bħala parti mill-International Solidarity Movement u kien qed jikteb artikli wieħed f'wieħed kważi kuljum dwar dak li kien qed jiġri. Huwa ktieb allura ftit differenti, hu iktar minn lat ġurnalistiku iktar milli letterarju. Però juri juri stampa ċara ta' dak li kien qed jiġri effettivament fil f'Gaza f'dak iż-żmien. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-aħħar tal-2008 u l-bidu tal-2009. Kien attakk ta' madwar 22 ġurnata li kienu li fih ġifieri kien hemm ħafna mwiet fosthom ħafna tfal innoċenti li li sabu ruħhom f'dan l-attakk. L-ewwel nett xtaqt ngħid xi ħaġa fuq anke fuq it-titlu, l-fatt li jismu Gaza Stay Human. Stay Human hija s-sentenza, l-frażi li hu kien juża fl-aħħar ta' kull ta' kull artiklu. U jużaha bħala għax hu jgħid Arrigoni jgħid li aħna l-bnedmin jekk tneħħi l-kulturi tagħna, r-razez tagħna, il-bnadar u l-fruntieri jifdal biss li aħna lkoll umani, allura x-xewqa tiegħu hija li li nkunu lkoll bħala familja umana. Fl-istess ħin tidher ftit ironika wkoll għax il-fatt li l-ktieb qed juri tant ħruxijiet u tant qed ilu hekk u x-xewqa li nkunu umani tidher ftit ironika, però fl-istess ħin hija hija x-xewqa tiegħu. Jirrakkont, interessanti hija li huwa kien qed jikteb, Waqt dawn l-attakki allura ftit li xejn qed jikteb dejjem modi f'mumenti diffiċli għalih li ħafna drabi kien ikun qatta' l-iljieli jiġri mal-paramediċi fl-abbulanzi u hekk jipprovaw isalvaw kemm jista' jkun nies matul il-ġurnata fi sptarijiet u hekk u kien jipprova jsib ħinijiet fejn jikteb xi ħaġa u jipprova jsib xi mkien minn fejn ikun jista' jibgħathom anke bħala internet u hekk. U dawn l-artikli kienu mbagħad jaslu fil-ġurnal, il-manifesto, li u kienu jidhru hemmhekk, jiġifieri. Fost l-oħrajn jekk nista' nsemmi forsi aneddotu żgħir, waħda mid-drabi huma ma tantx kienu jitħallew imorru mill-ewwel jagħtu l-ewwel għajnuna wara jkun sar xi attakk. Allura kienu jmorru, ġieli anke għax l-armata Iżraeljana ma tħallihomx jidħlu. U ġieli pereżempju marru anke wara wara jumejn jew tlieta u darba minnhom isibu pereżempju tifla li din kienet qed tieħu ħsieb il-ommha li kienet mejta ilha mejta xi tliet snin u hi aw xi tliet ijiem u hi mingħaliha li ommha għadha rieqda speċi allura kienet qed toħdilha l-ilma u u ta' daqm speċi li ssib t-tama u meta huma meta waslu sabuha fi stat ta' dekompożizzjoni, ġifieri. Taqsim il-qalb ukoll ġifieri dak tiegħek. Eħe, imma huwa r-realtà.
Ekku, ekku. Hija r-realtà.
Grazzi ħafna Stephen sa jkolli nwaqfek hawn. Grazzi talli qsamt magħna dal-ktieb. Nirringrazzjaw lilkom talli segwejtuna. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant, aqraw mqar nitfa' kuljum.